Ɔman Adesua ɛ, Ɛnnɛ yɛ Kotonim Ada a ɛtɔ so aduonu baako wɔ afe mpem mmienu ne aduonu nsia mu. Nyame de akyɛ yɛn ama nnɛ yi nso yɛasan abɔ aden mu wɔ Kɔmfoa Nɔte Amoampɔn Ahemfie ɛ wɔ Agona. Ne ti a ɛtwa mu ne sɛ ɛnnɛ yi Nananom Agona man ntoɔ nson no atena nkonya nyinaa ɛreba na wɔabehyia wɔ Owura a yɛabɔ ne din na yɛde no akɔkyea ɔpem so, Osei Tutu. na wɔne no adi nsawɔsoɔ kakra. Ɛnnɛ Yawada botae titire a ɛmaa nananom atena nkonnwa wɔ ahonamantoɔ nson mu nyinaa bɛhyiam wɔ Komfo Anokye fie no. Na ɛgu afɛn no. Deɛ ɛdi kan no, na yɛabɔ dehyeberanteɛ yi din ama adehyeɛ mmaa mpanimfoɔ ne atuahene ne asiahenefoɔ nyinaa agye no atom, ama mpo yɛde no akɔkyea yɛn wura Ɔpemsoɔ, Nanso esiane sɛ sɛ asɛm ma wakye a womma no deɛ ani a na ɔpanin due ma te mante nti, na ɛsɛ sɛ ɔde hyɛ beranteɛ a yɛabɔ ne din de no akɔkyerɛ ɔpemsoɔ no, ɛnnɛ yi nananom yi no kyerɛ ɔman no ne ɛmu atenankonnwa nyinaa. Na afei sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no, ɔhene beranteɛ no a yɛabɔ ne din no tua n'apata mu nsa. Na sɛ ɛbɛyɔ na menka nkum w'asoboa no. Ɔfã a ɛdi kan no mu adeyɔ ho nsɛm nko ara na abɛte me seesei. Na apata mu nsa tua deɛ no aba akyire yi. Ɛna anɔpa bosonini berɛ no na nananom ɛka bie wɔ mu nyinaa hyɛɛ fitia mu na baa bɛduruu bosomfoɔ nanani mako berɛ si ama ɛdii wɔn anim ɛyɛɛ kusumi ne amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ fitia mu. Ɛsiane sɛ na ɛyɛ kɔmfo kɔkɔɔ.

Na Amponyinamoa ne he? Atetesɛm kyerɛ sɛ Amponyinamoa yɛ kuro a na ɛda Agona ne Bipua ntamu, na nnɛyi ɛnam atukɔtena nti emu akyɛ na ebi abɛtena Agona na dodoɔ no ara akɔtena Bipua. Na yei nam so ama kuro no aguo nanso ne di kuro wɔ hɔ. Saa nkurotoɔ nson yi na ɛka Agona ho ma no yɛ man. Enti emu mpaninfoɔ ne wɔn mmamu no nyinaa abɛduru Baaboduro fie. Na sɛ wode ahokeka. ne anigye a nnipa ne dɔm de ba ahemfie hɔ gu nsɛnneani a, na wohu sɛ anigyeɛ ahyɛ agoramman akoma ma. Wei na mehwɛeɛ ne maa mebɔ pini wɔ Poku ahweneɛ sɛ, ɛdeɛn nti na ne se atɔ hyerɛ mu a ɔnhu deɛ wɔreyɛ ne ho yi, na sei na ɔno nso kaa. Yɛ w'anigyesɛm bebrebe yɛ ne deɛ ɛho. Ɛdeɛn nti na w'ani agye saa? Deɛ ɛma m'ani agye nyinaa ne sɛ agona agona agona ɛnɛ deɛ atadwifoo wa yɛn nso yɛate dɛ nɛ yɛnyɛ wɔ hene fɛfɛfɛfɛfɛfɛ a ɛnɛ na ɛdi ka a yɛyi no atena pata mu de no akyerɛ agona man ama yɛn nso yɛhunu sɛ yɛwɔ hene sɛdeɛ nkura aka nyinaa nso wɔ ahene no nti Sɛ ɛnɛ m'ani agye a, etwa se m'ani gyeɛ. Na m'ani agye a, etwa se m'ani gyeɛ. Agunaman hemaa na n'ɛkya mpɔ mantansa yi. Na n'ɛkya mpɔ mantansa yi adɔm deɛ yɛ mandaakena. Wɔaboa agunaman, wɔakonkoden, wɔagyina sɛ ɔbaa a ne bo duro ahwɛ kuro yi mfie mmiɛnsa ɛkɔ nnan nie a bɔne bi anto kuro yi. Na n'ɛkya mpɔ mantansa yi adɔm. Mo ne yɔ, mo ɔbea o. Abusua Na saa berɛ yi a Owura Opoku ahweneɛ, Opoku tenten, Opoku frɛtɛ, Opoku ahoɔfɛ, Wama Nana Hemaa mall piaw yi deɛ na yɛbɛgyina mall piaw no so na mede wo asi ha. Kae sɛ ɛberɛ bi a ɛnni akyire no yɛde ɔfa a ɛtɔ so mmienu no mu nsɛm nso bɛba abɛsom wo. Ɛnnɛ, Kwasi Abɛyie, Asante Agona blogger, Wia Moase TV ne. The Insight Desk, Anuanom nan yi na yɛtoo kɛsɛ nnɛ. Dii na braba hoe ne nkurofiadowa na yɛde Kɔmfo Anɔkye Amoa Mpɔn Ahemfie som yi brɛɛ mo. Yɛsrɛ sɛ deɛ wobɛtumi ayɛ aboa yɛn ne sɛ wobɛkɔ yɛ TikTok, Facebook, Instagram,